Joël. Kelly.
Wat ass däin Liblingsgeroch? Also du has mer déi Fro jo ugekënnegt an ech hun laang nogeduecht bis mer op eemol eng Späicher Liicht opgaangen ass an d'Äntwert ass ganz einfach, frësch gemuelene Kaffi. Uhmm geil. Ahh mega nice. Jo dat kann ech immens gutt novollzéien. A bei dir?
Lo wous de et sees, de frësch gemuelene Kaffi, ech ma, éierlech gesot maachen ech moies fréi nëmmen e Kaffi fir meng WG mat der French Press, well ech da kann dat Dëppche wou de Kaffi, de gemuelene Kaffi drënn ass opmaachen an dru richen. Also ech mengen ech hu méi wéi ee Liblingsgeroch, mä Saachen déi ech gäre richen ass Lavendel. Oh jo, wier och op menger Lëscht gewiescht. Mhm, Summerreen op der Strooss, also weess de, wann et am Summer sou waarm war an da reent et. Dat huet souguer een extra Numm, deen iergendwéi petrichor oder sou eppes ass. Ah, wierklech?
An et ginn och ganz elaboréiert Erklärungen, wisou dat sou richt. Ah, dat wosst ech net. Ech hunn ëmmer geduecht, oh Merd, ech sinn sou e Stater Kand, aner Leit riche sou Blummen oder Natur an ech si sou, ah, gäil, et reent op den Teer. An dat lescht wat mer och nach agefall ass, ass Zirbe, also weess de sou Holzgeroch, well deen erënnert mech un sou Saunageroch a Sauna erënnert mech un Entspanung.
Fir déi Leit déi net laang an Éisträich waren oder sinn, Zirbe ass Kifer. Ah, lo verstinn ech firwat et dofir en anert Wuert gëtt. Ech hunn ëmmer geduecht dat wär en Holz wat et bal nëmmen an Éisträich gëtt. Ech hu mech richteg gewonnert, ok. Jo, an dann natierlech Joël, also Offensichtlecherweis sou wéi meng Lieblingsmënscherichen, oder? Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mä Moien dir léif Leit bei Méi wéi Sex. Mir schwätzen haut iwwert eppes wat een iwwert de Radio am Fong ganz schwéier transportéiere kann an och iwwer aner Medien am Fong net transportéiere kann. Dat ass am Fong deen ee vun den eenzege Sënner déi een dann net sou virtuell simuléiere kann oder wou et keng oder net wierklech eng Simulatioun dofir gëtt, nämlech. Richen Geroch mmh. An de Geroch dee spillt an eiser Welt awer eng wichteg Roll an dee spillt och bei Kierperen a bei Sexualitéit an deelweis och bei Gefiller eng zimmlech grouss Roll. Yes.
Mee vläicht schwätze mer na bëssen iwwer Liblingsgerécher? Yes, well ech hunn eng Ëmfro gemat, eng absolut net statistesch relevant Ëmfro, well ech hunn nëmmen zwee Leit gefrot, zu wat hire Lieblingsgeroch ass. An eng Persoun, meng Matbewunnesch, huet mer gesot, No laangem Nodenken, an ech hunn och gesot, datt ech dat froe fir de Sexpodcast, meng Bomi. A mer dann gezielt, wéi hatt déi éischte Kéier a sengem Liewen bei enger Persoun d'Nivea Softcrème op säi Gesiit geschmiert huet an dunn direkt huet missten ufänke mat kräischen, well hatt dee Geroch esou u seng Bomi erënnert huet. An dat hunn ech immens süß fonnt an ech fannen dat beschreift och immens gutt wat Geroch mat eis mécht a wat et och vläicht fir sou en Kandheetsbezuch huet oder wat och sou Gerécher déi iergendwéi sou Gebuergenheet a Sécherheet, zum Beispill och de Geroch vu senger Mamm huet hatt da gesot, wär sou ähnlech wéi dee Geroch vun der Nivea Softcrème deen et u seng Boma erënnert huet. Et gi bestëmmt dausend Fuerschungen dozou awer ech behaapten dat elo mol, dass Geréch och schonn immens vill einfach an eiser Gefillswelt verankert sinn a vill ënnerbewosst och. Jo, jo.
An ech, ech hu lo grad nämlech missen dran denken, datt dat deelweis och immens, wéi soll ech soen, vertrackt ka sinn oder e bësse komesch ka sinn. Zum Beispill, wann een de Geroch vun engem bestëmmte Wäschmëttel mat enger bestëmmter Persoun verbënnt an da richt een deen op eemol iwwerall. An wëll een déi Persoun awer vläicht guer net méi richen, dat kann da ganz komesch sinn. Also ech hat eng Zäit wou ech a sou enger Trennungsphas war an iwwerall Leit no där Persoun geroch hunn. Si hunn natierlech net no där Persoun geroch, mee si hunn no sengem Wäschmëttel geroch.
Jo, ech hat och eng Zäit sou en Hoergel, deen ech der verschenkt hunn, an dann huet meng Bezéiungspersoun gesot, Uff, ech si sou frou, dass de deen Hoergel verschenkt hues, well mäin Ex-Frënd huet deen ëmmer benotzt. Et kann heiansdo guer net esou einfach sinn mat de Geréch. Soll ech déi zweet Persoun erwähnen, déi meng Etüd befrot huet? Dat war effektiv och meng Bezéiungspersoun. An hatt huet gesot, hatt hätt keen dezidéierte Liblingsgeroch, mee wat him esou gutt gefält, ass wéi Leit richen an datt déi esou eng eege Gerochskompositioun hunn, déi him gutt gefält an déi schwéier a Wierder ze faasse sinn. An dat ass mer och schonn opgefall, wann et ëm Leit geet a wann et net ëm e bestëmmtene Produit geet, dee se benotzen, zum Beispill fir hir Wäsch ze maachen oder fir sech ze parfüméieren, ass et immens schwéier ze beschreiwen, wéi den eege Geroch vu Leit ass. An hatt huet gesot, ech zitéieren, Ech riche wéi eng Mëschung aus engem Steen, deen an der Sonn louch, e bësse wéi frëscht Laugengebäck An eng Blumm, deem säin Numm et vergiess huet, mee wou et weess, wéi se ausgesäit.
Dat ass zimmlech léif. Jo, et ass süß. Dat ass awer schonn eng ganz gutt Beschreiwung. Ech weess net, ob ech esou iwwerhaapt dräi Gerécher esou zesummekriit, wann ech misst de Geroch vun enger Persoun beschreiwen. Jo, lauschter, ech och net. Schéngt schonn eng gutt Nues ze hunn.
Jo, dach, ech war och impressionéiert.
Wéi ass et mat denger Nues, Joël? Ass Geroch fir dech wichteg? Wann s de mat Persounen zesumme bass, Sex hues, mat hinne befrënnt bass, se op der Strooss gesäis. Also et ass eppes wat mer opfält natierlech, et ass awer elo net e risegrouse Facteur mengen ech. Et ass schonn ëmmer ganz spannend, mee ech sinn do mengen ech net immens empfindlech. Also ech mengen dacks de Gag, datt ech soen, ech riche net gutt, Mä et ass da wierklech esou, also mäi Gerochssënn ass mengen ech net esou immens ausgeprägt, mä et ass schonn, et gi schonn gewësse Gerécher, déi engem dann esou an der Nues bleiwen, déi een dann och direkt un eppes erënneren an et ginn och Gerécher, déi een e bëssen untörnen. Ech hunn och ëmmer geduecht, ech hunn e schlechte Gerochssënn oder Geroch ass mer net esou wichteg. Dat hunn ech schonn och öfters behaapt, dass ech Einfach Saachen net esou gutt richen oder datt deen vun de Sënner ass, dee mer am mannste wichteg ass, sou. Dat huet sech witzegerweis an deene leschte Jore bei mir geännert, well ech weess nach 2018 huet e Gspusi, also sou eng Persoun, déi ech sou lose gedatet hunn, zu mir gesot, oh du richs sou gutt an ech war sou, bah ok. Also et war mer scho kloer, datt dat fir Leit esou e wichtege Facteur ass, fir sech op een anzeloossen oder och ugeturnt ze sinn an elo ass et mer iergendwéi méi wichteg ginn an ech mengen dat läit u menger Bezéiungspersoun déi sou gerochsempfindlech ass oder sou opmierksam op Gerécher ass an ech denken dass ee Gerochssënn och kann trainéieren an deems een einfach méi oft seng Wouerhuelung dorobber bréngt souzesoen an doduerch et engem méi opfält. Jo, also wann ech elo, wann ech elo e ganz domme Vergläich maachen, da géif ech soen, et ass e bësse wéi, wéi wann een esou Wäinkenner oder kennerin Mhm. ass, déi riche jo och oder schmaachen, mee dat ass jo, dat si jo zwee Sënner, déi immens verknëpft sinn, ganz verschidde Saachen an engem Wäin. An wann een do net trainéiert drop ass, dann schmaacht einfach all Wäin no Wäin. Mee dat, ech mengen, datt een dat effektiv trainéiere kann. An ech weess och, datt Leit, déi esou Parfum'en designen oder an deene Branchen iergendwéi schaffen, déi trainéieren dat och ganz, ganz staark esou mat verschiddene Fläsche wou dann ëmmer esou Gerécher dra sinn an esou. Also ech mengen, datt een do sech schonn kann e bëssen, bëssen trainéieren. Jo, ech denken och. Wat mer elo opgefall ass, ass datt oft Hoer vu Leit immens gutt richen. Ah. Also ass eppes wat, wat esou a menger Erënnerung, wann een da esou mat Leit sech upéckt oder, oder sech ëmäermt oder esou, ass oft iergendwéi esou dat Hoer immens Gutt richen, net onbedéngt no Shampoing. Ah, dat war nämlech lo meng nächst Fro gewiescht. Mengs de dann net, dat läit um Shampoing? Well et gi jo schonn esou Saachen, déi de Geroch vun enger Persoun beaflossen. Mir hu lo schonn Shampoing a Seef zitéiert oder och esou Hoergel. Wat fält der do nach an? Bah, Deo, eppes wat vill Leit benotzen. Woubäi ech soe muss, datt et verschidden Deo-Marke gëtt, déi ech immens penetrant an onangenehm fannen. Wat witzegerweis immens gutt zum Image an zu de Reklammen vun där Mark passt, ech muss et elo net soen. Wat gëtt et soss nach? Natierlech ob ee sech kierperlech betätegt huet, wann ee vill geschweesst huet, da richt een no Schweess, wann ee frësch gewäsche Kleeder unhuet, da richt een no frësch gewäschene Kleeder, wann een aus der Piscine kënnt, richt een heiansdo no Chlor. Dat fannen ech och am Fong en zimmlech gudde Geroch. Jo, ech fannen och, ass e Miergeroch. Ech hunn grad mat Chlor Piscine zimlech vill Kandheetserënnerungen esou dat ass einfach fannen dat ass en zimlech gudde Geroch och wann Chlor am Fong net esou gutt richt. Wat ass deng Meenung zu Sonnecrème? Schwiereg, also ech mengen do sinn ech éischter neutral, also et huet awer oft dann och esou en Vakanzefeeling dat een esou direkt esou un, wann ee mat den Elteren op der Plage war an agecremt ginn ass an herno huet de Sand op engem gepickt, well een sech ze fréi dra geluecht huet. Also nee, do kommen direkt dann esou ganz vill Erënnerungen. Also dat ass jo och, mir hunn dat elo schonn e bëssen ugedeit, dat ass immens interessant, dat esou Gerécher ganz oft mat direkt mat Erënnerunge verbonnen sinn an déi erëm ervirruffe kënnen. Mee jo, also ech fanne Sonnecrème dacks interessant oder op mannst net negativ. Wéi ass dat bei dir? Iwwert déi éischt Sonnecrème déi ech esou am Joer opdroe freeën ech mech ëmmer, well ech esou sinn esou ah endlech an dann esou spéitstens ab der drëtter Kéier geet et mer ultra op d'Nerven, well ech en absolust Weissbrot sinn an ech mech halt all 3 Stonne muss acremen an ech hunn och vill Tattoos un den Äerm an un de Been, dat heescht soubal ech eppes Kuerzes unhunn, net nëmme fir net kriibsrout ze ginn direkt an e Sonnestach ze hunn, well dat geschitt mer relativ séier, mee och einfach fir dass meng Tattoos net ausbleechen, ass et einfach immens vill Aarbecht. Also ech hunn dacks léiwer e laangt Hiem un, wéi dann dass ech mech acremen an ech fannen et och net nice, dass et sech esou sticky, also esou So pëschig mhm. ufillt, ja. An oft fanne ech de Geroch och net nice. Par contre, wann ech eng Sonnecrème hunn, op déi ech Loscht hunn, da crémen ech mech och erëm gär an. Also do huet och de Geroch ähm, eng signifikant Roll, géing ech soen. Aner Saachen, déi mer nach agefall sinn, déi de Geroch beaflossen, mhm. sinn staark gewürzend Iessen. Ech mierken dat ëmmer, dass mhm. meng Achselen anescht richen, je nodeems wéi eng Gewürzer ech giess hunn. Ja, ja, ja, ganz sécher. Schaarft iessen, doduerch datt ee méi schweesst, oder och generell Ernährung. Mhm. An dann esou Saache wéi Fëmmen an Alkohol, well ähm, ja.
dat huet den Internet behaapt, ech hu lo keng Studien dozou gelies, een déi Gëftstoffer, déi een doduerch ophëlt, natierlech erëm duerch d'Pore vun der Haut ausstéisst. An dann eng Saach, an do wäre mer vläicht och esou e bësse beim Thema unturnen, ofturnen, Hormoner bezéiungsweis hormonell Verhütung, déi den eegene Geroch oder wéi een aner Leit richt beaflossen, nämlech zum Beispill bei Erreegung nom Sex, bei der Reegelbluddung oder wou een am Zyklus ass, Schwangerschaft, awer och esou gréisser Saachen, déi jidderengem passéieren, wéi Pubertéit oder Hormonwechsel am Alter, esou wéi Menopos. Dat sinn esou Saachen, déi de Geroch veränneren. Spannend, wéi dat alles sech auswierkt op eppes, wourobber een am Fong ganz wéineg Afloss huet, esou ausser natierlech déi Produiten, déi ee benotzt. Hues du iergendeen eng Seef oder een Duschgel oder e Shampoing, deen s de besonnesch gär richs? Jo, ech, oh, dat ass eng schwiereg Fro, Joëlle, well also ech benotze Gerochsneutral Seef an och gerochsneutrale Shampoing a kee Parfum. A wann ech Deo benotzen, ass et esou en Deo, weess de, fir esou drop ze schmieren, deen entweder mat Lavendel, well ech jo scho gesot hunn, datt ech nice fannen, oder am Summer och mat Zitroun. Ech fannen Zitroun oder esou Lemon, Lemongrass an esou fannen ech och ultra nice, well se méi fresh ass. Mee ofgesi vun Deo benotzen ech am Fong kee Geroch op mengem Kierper. An ech muss soen, ech fannen dat awer net schlecht bei anere Leit. Ah jo. Mee ech richen et iergendwéi net gären u mer selwer. Ech komme mer dann sou friem vir. An ech hunn och zum Beispill ni e Parfum fonnt, deen, wou ech mer sou denken, ah jo, dat richt no mir. Mhm. Jo. Wéi ass et bei dir? Ech hat eng Zäit laang een Deo, deen ech ganz gär gericht hunn. Deen bësse méi esou herb war, deen hunn ech awer elo scho länger nëmmi an ech hunn elo ëmmer esou e Roll-on deen no net all ze vill richt an deen och net, also deen ass net immens penetrant. An wat esou Seef ugeet, ech sinn do zimlech ofwiesslungsräich wat Duschgelen ugeet, also ech stinn zimlech oft am Supermarché a kucke mer esou un wat fir verschidde Gerëcher et gëtt a siche mer dann ee raus dee mer grad opfält. Mee effektiv sinn do och oft Zitrusfriichte mat dobäi. Oder dann so, jo och so Saachen wéi Thymian oder aner Gewürzer och, so Rosmarin gëtt et och heiansdo. Dat fannen ech och zimmlech nice. Ech hale mech meeschtens vun deenen wou grouss For Men drop steet an déi iergendwéi ëmmer an iergendwéi schwäerze Verpackunge kommen an sou ganz martialesch ausgesinn. Do hale ech mech meeschtens zimmlech dovun ewech, well ech déi net esou gutt fannen. Ech muss emol kuerz eng Kéier mäin Deo kucken. Ah dach, do steet Men Expert drop, ok. Also hm. dat stëmmt net ëmmer, mee deen Deo deen ass awer net ze opdrénglech. Jo, et ass interessant och, wéi Geréch mat esou Geschlechtlechkeet, also esou Männlechkeet oder Weiblechkeet zum mhm. Beispill konnotéiert sinn. An ech fannen et esou krass, dass Männer net dierfen no eppes méi Séissem richen. Also Blummen si jo esou krass weiblech konnotéiert zum Beispill, dat fannen ech am Fong wierklech schued. Oder dass een och esou eng Aart Dominanz muss weisen duerch en dominante Kierpergeroch, verstärkt duerch esou Aftershave oder Deo oder Gel fir an d'Hoer oder esou. Duerfir sinn ech dann do ëmmer e bëssen géint de Strich, op d'mannst wat mäin Duschgel ugeet. Frauen denken dann immer, okay, dat do richt gutt, ech wëll dat, ech wëll och esou richen. Jo, dat ass vläicht och bei mir de Grond, firwat ech éischter esou gerochsneutral Produite benotzen, well ech vläicht vun deene Konnotatiounen fort wëll. Wie weess, ënnerbewosst kéint dat ee vun de Grënn sinn. Mee ech mengen, ech hunn och Angscht, dass, wann ech Produite benotzen, dass déi Leit ronderëm mech se net kéinte gutt fannen oder déi Leit, déi mer no sinn a meng Liblingsmënsche kéinten dovunner irritéiert sinn. Weess de, dass et dann net méi no mir richt. Jo, effektiv. Ech froe mech grad, ob ech dat schonn eng Kéier hat. Vläicht ganz kuerz eng Kéier, datt ech esou geduecht hunn, okay, du hues en neien Deo, du hues en neie Parfum oder eng nei Seef an dat richt iergendwéi Komesch. Wat mir bei mir oft opfällt ass sou Handseef, an do huet ee jo net ëmmer den de Choix, grad an enger Pandemie, wann ee sech oft d'Hänn wäsche muss iwwerall, an wann déi ganz penetrant richt oder ganz komesch richt, dat fannen ech dann ëmmer, do do kommen ech mer dann och e bësse friem vir, wa meng Hänn iergendwéi sou no enger Seef richen, déi ech net kennen oder déi iergendwéi en komesche Geroch huet. Also dann hunn ech nawell léiwer den Desinfektiounsgel do, weess ech op mannst wat ech kréien sou.
Jo, jo, mee et kann awer och de Géigendeel passéieren. Heiansdo wäschen een sech d'Hänn an ech war d'lescht Kéier bei enger Persoun, déi hat esou eng Handseef mat Thymian, dowéinst hunn ech esou bejoend gekuckt, wou s de gesot hues Thymian, an ech hunn déi immens, immens gutt fonnt an duerno war ech wierklech esou, Hm, meng Hänn, dat richt awer gutt. An da gëtt et dann eng Substanz, eng Kierperflëssegkeet, déi ganz vill mat Geroch assoziéiert ass, obwuel se am Fong, wa se esou aus dem Kierper erauskënnt, net no eppes richt. Rieds ass natierlech vum Schweess. Ech mengen, dee Geroch entsteet eréischt, wann d'Bakterien, déi op eiser Haut wunnen, deen ofbauen, wann ech dat richteg am Kapp hunn. An do scheede sech d'Geeschter jo e bëssen, ob een dat elo gutt oder schlecht fënnt. Meeschtens ass dat jo net esou gutt ugesinn an och en e Quell vu vill Onsécherheet, wa wa Leit vill schweessen. Ech hunn iergendwann enker festgestallt, datt ech net d'selwecht vill ënnert deenen zwee Äerm schweessen. Dat huet mech enorm irritéiert. Ech hunn dat dunn, wéi wéi mat all menge Problemer, op Twitter geschriwwen a krut eng krut eng Äntwert vun enger Persoun, déi gemengt huet, jo, Symmetrie ass iwwerbewäert. An dat hunn ech am Fong zimmlech gutt fonnt. So. Also dat schéngt relativ normal ze sinn, datt een net iwwerall d'selwecht vill schweesst. Wourop ech eigentlech hinaus wollt, ass, datt a gewësse Situatiounen oder bäi gewësse Persoune ka Schweess duerchaus untörnend sinn. Fannen ech op jiddefalls. Also esou grad am Summer, wann et iergendwéi souwisou schonn esou waarm ass an ee souwisou näischt aneschters Märke kann, wéi schweessen, grad wann ee Sex huet, dann fannen ech dat dat duerchaus ganz untörnend si kann, wann dann alles e bësse sténkt. Jo, ech muss soen, ech fannen och, also et hänkt natierlech dovunner of, wéi al de Schweess ass. Ech denken, esou frësch ufänken ze richen, de Schweess, wann s de weess, wat ech mengen, ass eppes aneschters wéi Schweess, dee schonn säit een, zwee Deeg richt.
Mee ech muss soen, ech fannen dat souwuel bei mir selwer net esou schlëmm, wéi och bei Persounen, déi ech souwisou schonn gutt riche kann, souzesoen. Mee et ass awer ëmmer nach eng Kéier eng nei Erfarung mat enger Persoun, mat där ee kierperlech no ass, ob een hiren eege Geroch richt oder ob ee fir d'éischte Kéier hire Schweessgeroch richt a wéi een dat da fënnt. Dat stëmmt, jo. An ech fannen awer och, dass et en Unturner ka sinn. Mee do ass d'Fro, Wat genau turnt een dann entweder um Schweessgeroch oder och generell um Geroch vun enger Persoun un? Dat ass effektiv schwiereg ze soen, wat dat ass. Ech géif elo mol behaapten, datt dat vill esou mat awer iergendwéi esou ënnerbewosste Geschichten ze dinn huet, well een jo, wann een déi Persoun da gutt fënnt a wann een da vläicht och sexuell Handlunge mat där mécht, da verknäppt ee jo am Kapp op d'mannst de Geroch vun där Persoun, vläicht och esouguer hire Schweessgeroch, mat eppes Schéinem a mat Endorphinen a Serotoninausstëiss. An am Fong si mer do vläicht e bësse sou wéi dem Pavlos säin Hond, dat mer sou e bësse konditionéiert ginn op deen Geroch an dat dann sou zimmlech gutt fannen. Ech fannen dat am Fong eng gutt Erklärung. Also ech hu souwuel jo zwee Leit befrot wéi och den Internet an zousätzlech Erklärungen. Den Internet kënnt relativ mat sou biologistesche Saachen, also sou

Oder dass och wann zwee Leit, an dat wär éischter sou e bëssen eppes wat an deng Richtung geet, bei Erreegung halt sou Erreegungshormoner ausstoussen, déi halt dann untörnend sinn. Oder sou Saache wéi, mir sichen eis ëmmer Leit eraus, déi, well Geroch, den eege Geroch kënnt anscheinend aus de Genen, Leit déi genetesch méiglechst ënnerschiddlech zu eis sinn an déi richen da gutt. Ech weess net esou ganz, wat ech vun deenen Theorien hale soll an ob do déi ganz Wourecht dra läit, éierlech gesot. Dat lescht hunn ech och schonn héieren an ech si mer awer och net sécher, ob dat elo wierklech esou dat soll sinn. Virun allem hunn déi meescht Leit vun eis jo kee Sex, fir sech fortzepflanzen. Mee bon, also dat huet vläicht och näischt domadder ze dinn, wéi et dann am Kapp ukënnt, mee schwiereg ze soen. Dunn eng vun deene Persounen, déi ech befrot hunn, firwat Geroch sou e krassen Turn-on ass, huet gesot, an dat hunn ech zimmlech stéchhalteg fonnt, dass eege Geroch zum Deel esou subtil an onopdrénglech ass, an dat mécht et iergendwéi sou geheimnisvoll a privilegéiert quasi, dass een engem dierf esou no kommen, fir iwwerhaapt dee Geroch kënnen ze richen, also dass den Turn on ass, dass een an de Genoss iwwerhaapt kënnt vun deem subtillen, noe Gerochserlebnis souzesoen. Jo, an ech fannen déi Thees, déi jo seet, déi Aart vun Intimitéit, déi duerch Den Deele vu Geroch entsteet ass den Turn-on am Fong zimlech schéi muss ech soen. Jo dat gefällt mir och zimlech. Wann een dann sech no kënnt, an kënnt een sech vläicht ganz no, dann richt een och Plazen déi aner Leit vläicht na ni geroch hunn oder déi aner Leit vläicht net esou oft richen, zum Beispill d'Genitalien. An do gëtt et jo awer dann oft e bësse sou Onsécherheeten, dat déi net gutt giffe richen oder dat een d'Gefill huet meng Genitalien sténken iergendwéi e bëssen. Jo an do kann et jo ënnerschiddlech Grënn ginn firwat Géint Zani de Richer ewéi se richen. Mee ganz éierlech Joël, has du schon enker Sex mat enger Persoun, dere Geroch oder deren Genitalgerochs de sou onangenehm fonnt hues, dass de ofgeturnt wars a gesot hues, nee ciao? Nee.
Du? Net de Genitalgeroch, bis do sin ech guer net komm, also sou no, sou no sin ech mat menger Nues guer net komm, mee effektiv den Kierpergeroch vun der Persoun, deen zimlech stark war, deen mer net zougesot hun wou mer sou bësse Pre-Sex oder Sex haten a wou ech wierklech gemierkt hunn, okay, nee, mir viben einfach net sou gutt. An effektiv, also et war net nëmmen de Geroch, deen net gepasst huet, mee et war och einfach, wéi mer eis openeen agelooss hunn, wat net sou gutt gepasst huet, souzesoen. Mir waren net op enger Wellelängt. Insoufern war et och dann zimmlech schlësseg a mengem Kapp, dass ech de Geroch net gutt fonnt hunn. Mee fir zeréck op de Genitalgeroch ze kommen. Ech denken, dass et an deenen allermeeschte Fäll e Mythos ass vun eiser Schéinheetsideal a Sauberkeetsidealsgesellschaft, dass ee vun enger Persoun, op déi ee richteg Bock huet, hirem Genitalgeroch esou ofgeturnt ass, dass een de Sex dann net méi wëll. Well souguer wann ee seet, ok, mir waren de ganzen Dag ënnerwee, et ass Summer, et huet ee vill geschweesst, et richt vläicht net esou gutt, fënnt een ëmmer aner Méiglechkeeten, zum Beispill. an dann Duschsex hunn, sech kuerz wäsche goen oder halt einfach keen Oralsex hunn, well jo, et sinn alles Optiounen. Jo, da ginn et awer e puer Méiglechkeeten, wisou Genitalie kënne schlecht richen, déi een da vläicht awer sollt checken, och wa mer jo wëssen, datt ee Genitalie soll mat Waasser wäschen an net mat staark richender Seef a virun allem mat pH-neutraler Seef, wa se dann muss sinn. Mee et kann awer Grënn ginn, wou een enker soll vläicht dat ofchecken. Jo, also aner Tipps sinn natierlech vu vir no hannen ze wäschen, also wann een quasi seng Genitalien ofwäscht, wat virun allem bei Persounen mat enger Vulva halt e wichtegen Aspekt ass, einfach fir dass keng Bakterien enzwësch hir kommen wou se net sollen. A generell wann een souwuel säi Penis, seng Vulva oder säin Anus all Dag mat waarmem wootlechem Waasser wäscht, misst et hinne gutt goen. Ech soe lo näischt zu sexuell iwwerdrobare Krankheeten, well dat ass, mengen ech, den Ausnamefall souzesoen. Mee effektiv, wou et e bësse méi komplex gëtt, ass d'Vaginalflora. Wann déi aus der Balance komm ass, ka se schonn eng Kéier mol esou richen, wéi se net soll richen. An dat ass awer relativ Geleefeg tatsächlech. Do ginn et zwee Haaptausléiser, déi een léieren kann ze ënnerscheeden. Op jidde Fall als Persoun mat Vulva ass et praktesch, wann een am Laf vum Liewen kann tëschent deenen zwee ënnerscheeden, nämlech engem Pilz, also engem Heefepilz, an enger bakterieller Vaginos. Den Ënnerscheed ass, den Heefepilz Dee richt sou béierähnlech, sou bësse séisselzeg. An dat geschitt och einfach nëmmen, wann een e schlecht Immunsystem huet. Oder e Klassiker ass och Antibiotique ze huelen. An dann ass d'Immunsystem bëssen duercherneen. Deen ernährt sech tatsächlech och vun deene Lactobakterien, déi an der Vagina sinn. A wat een do ka maachen, ass einfach zum Beispill nom Duschen oder Schwamme goen an der Bueden sech gutt ofdréchnen, dass et net fiicht bleift. An oppasse beim Oralsex, also wann déi aner Persoun zum Beispill iergendeng Entzündung am Mond huet oder esou. An do geet et halt duer ze soen, ok, ech ginn an d'Apdikt, ech gi mer eng Creme sichen oder och en Zäppchen, wann et mech vill bäisst an ech mer sécher sinn, dass e Pilz. An dann ass déi Saach no e puer Deeg am Fong relativ séier erëm gehalen. A wat vill Leit och net wëssen, Et kann een e Pilz net iwwerdroen. Dat heescht, et kann ee Sex hunn, wann een e Pilz huet, wat vläicht onangenehm ass fir Persounen, well et bäisst an da wëlle se dat net. An Déi aner Persoun kritt en net. Ok. Dat anert ass d'Bacterielle Vaginose. Dat sinn effektiv Bakterien, déi maachen, dass den pH-Wäert vun der Vagina kippt souzesoen. Dat richt fëscheg, also sou bëssen no Fësch. An dat kann een virbeugen an deem ee keng Vaginaldusche mécht. Also wierklech einfach an der Vagina brauch een sech net ze botzen, well déi botzt sech vum selwen. A wann een do mat Waasser oder och souguer am schlëmmste Fall mat Seef dru geet, da stéiert een am Fong nëmmen deen natierleche Botzvirgang souzesoen. Dowéinst ëmmer pH-neutral Seefen, desinfizéiert Är Sextoys, wann Der se gebraucht hutt, a Safer Sex, zum Beispill Kondomer benotzen, Leckdeecher benotzen oder Händsche benotzen, hëllefen natierlech och, fir dass keng Bakterien vu baussen an d'Vagina kënnen erakommen. An och esou Produite benotzen ouni Chemikalien, zum Beispill Tamponen oder Binden, déi kee Geroch hunn oder keng aner Chemikalien drop sinn natierlech wichteg an hëllefräich. An elo komme mer zu mengem nei erfuerenen Trick. Dee kennen ech effektiv eréischt säit leschtem Joer. Wéi ee kann erausfannen, ob een eng bakteriell Vaginose huet, Oder e Pilz, nämlech sou pH-Steebecher aus der Apdikt. Dat sinn sou Steebecher, déi ee sech an d'Vagina kuerz aféiert an da mosst een de pH-Wäert. An e normale pH-Wäert ass tëschent 3,8 a 4,4 ongeféier. Dat heescht, wann een sou ab 4,5 huet, dat mierkt een och, wann dann dee Stäbchen sou eng Faarf huet, do gëtt et sou eng Faarfskala vun sou giel, wat gutt ass, bis donkelgiel an dann sou schwaarz, rout, iergendwéi sou. An do kann een dann nokucken, ah okay, ech hunn iwwer 4,5 an jee nodeems wéi schlëmm et ass, kann een esou en Hausmëttel benotzen, iergend esou Lactobakterien zum Beispill. Oder wann een eng relativ staark Vaginos huet, sollt een op jidde Fall bei den Dokter goen a sech Antibiotique verschreiwe loossen. Mee wann de vaginale pH-Wäert gutt ass an net kraazt, dann ass et relativ sécher einfach e Pilz an da kann ee sech an d'Apdikt eng Crème oder en Zäppche siche goen oder, Vläicht ass et och einfach nëmmen dréchen. Da kann een eng Crème benotzen géint Vaginaldréchenheet. Dat ass et nämlech och ganz oft, dass Leit denken, oh ech hunn e Pilz, an am Fong ass et nëmmen Vaginaldréchenheet, wat relativ common ass. Ok.
Sou. Vläicht schwätze mer nach iwwer schéi Gerécher, wa mer elo schonn bei net gutt riechenden Intimorganer waren. Also wann ee sech elo gutt rieche kann a wann een all d'Gerécher vun där Persoun gutt fonnt huet a wann een dann Loscht op eneen huet an Sex hat, dann fannen ech gëtt et och sou en Sexgeroch deen dann e bëssen an der Loft hänkt. Uhmm.
Deen ee selwer guer net mierkt wann ee Sex hat an da kënnt een nom Pissegoen erëm zeréck an d'Zëmmer an ass sou, Uuh. Ok. Gefällt der den After-Sex-Geroch, Joël? Wat sinn deng Gefiller dozou? Schonn, jo. Also et ass schonn, wéi s du elo sees, esou, ok, wow, dat richt Stäerkt an, dat ass mer net opgefall. Mee et ass schonn awer och e spannende Geroch. E Geroch, deen och iergendwéi gutt deet, en ze richen. Wéi géings de e beschreiwen? Bah, et ass Iergendwéi esou eng Mëschung aus Schweess an allgemeng mënschlechem Kierpergeroch an deelweis och Gleitmëttel ass bäi mir oft en Hint dovunner mat dran. An soss fannen ech et iergendwéi schwéier ze beschreiwen. Ech weess net, ob s du nach weider Beschreiwungen hues dofir. Jo, ech géing soen esou eng Mëschung aus Muffeg a sexy. Also dass ech mer engersäits denken esou, jo frësch Loft wär schon nice an anerersäits ass et iergendwéi esou, hm, ech hu mer dat alles net nëmmen a mengem Kapp geduecht, et gëtt real life proof op alle sensoreschen Ebenen. déi och nach e bësse méi laang do bleift, well jo esou Saache wéi Knutschflecker zum Beispill oder Bäisspuren oder dat Bett oder deen déi Plaz wou een halt Sex hat deen ass e bëssen onuerdentlech ass, si schonn nach nach esou proof, mee ech fannen dat wéi mer schonn am Ufank beschwat hunn esou de Geroch nach iergendwéi esou méi anhuelend ass, dat ass iergendwéi esou emschléissend an et ass eppes wat een net mierkt. Dat fannen ech och sou interessant, dee schläicht sech sou an. Genau.
Jo, dee Sexgeroch. Also ech hoffen dir hutt de lo awer e bëssen an der Nues, sou op d'mannst phantomméisseg. An ech hoffen dir kënnt eis trotzdem nach gutt richen, och wa mer iech elo ganz vill iwwer richen a sténken an sou weider gezielt hunn. Domadder si mer um Enn vun dëser Episod ukomm. Lo kënnt na dann eng Rubrik A mir bleift am Fong just na dir Kelly Merci ze soen fir dat schéint Gespréich an eise Nolauschtererinnen Merci ze soen dat se nogelauschtert hunn. Vill Spaass beim Richen. Ciao.
Ciao.
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Sexaarbecht, Deel Nummer zwee An dem éischten Deel schwätzen ech driwwer, firwat de Begrëff Sexaarbecht benotzt gëtt a wéi eng Aarbecht iwwerhaapt domat gemengt ass. Ech kucke mer gesellschaftlech Debatten un a beäntweren ausserdeem d'Fro, firwat a wéi Sexaarbecht als soziale Problem duergestallt gëtt. An domat och, firwat et esou wéineg Gesetzer a legal reguléiert Aarbechtsverhältnisser an der Sexaarbecht gëtt. An do wiere mer och schonn bei eisem Thema vun haut. Haut schwätzen ech iwwer déi ënnerschiddlech legal Modeller, fir Sex Work ze reguléieren, an ech kucke mer un, wéi d'Situatioun zu Lëtzebuerg ass. Wéi ech schonn am éischten Deel gesot hunn, de Begrëff Sex Work oder och Sexaarbecht spigelt déi explizit Fuerderung vu Sexaarbechterinnen an NGOs erëm, dass Sexaarbecht als Aarbecht unerkannt gëtt, an zwar eng Aarbecht, déi genau sou gesetzlech Rahmenbedéngunge verdéngt wéi all aner Aarbecht. Säit Joerzéngten setzen sech Sexworkerinnen an Expert, innen dofir an, dass sexuell Dingschtleeschtungen entkriminaliséiert a legaliséiert ginn. Well wat d'Sexaarbecht vu villen aneren Aarbechten oder Beruffer ënnerscheet, ass datt d'Aarbechtsbedéngunge schlecht sinn, als Folg nämlech vun de schlechte gesetzleche Reguléierunge vun den Aarbechtsverhältnisser. Hei verseet de Staat a packt et net, Aarbechter, innen aus dem Segment ugemiessen ze schützen. Oft gëtt also Sexaarbecht kriminaliséiert an, oder guer net gescheit reguléiert. Munch Länner probéieren eng deelweis Legaliséierung oder Bestrofung vun de Clienten. wéi dëst am europäesche Kontext ausgesäit a wat déi ënnerschiddlech Modeller mat sech bréngen, zielen ech Iech elo. An deene meeschten europäesche Länner ass Sexaarbecht net als Aarbecht ugesinn, kriminaliséiert an deelweis oder ganz illegaliséiert. Am lëtzebuergeschen Nopeschsland Frankräich zum Beispill ass d'Situatioun zimmlech krass. Bal all Sexaarbecht ass illegal a just op ganz wéinege Plazen ass stroossebaséiert Sexaarbecht erlaabt. Och Sex kafen ass illegal. A verschiddenen europäesche Länner gëtt et eng deelweis Legaliséierung vu Sexaarbecht, wat awer net heescht, dass se entkriminaliséiert ass oder Sexaarbecht als Aarbecht ugesi gëtt. An der Belsch zum Beispill ass Sex verkafe legal a Sexaarbecht gëtt op lokalem Niveau toleréiert a gereegelt. All Regioun entwéckelt seng eege Politik a Sexaarbecht gëtt meeschtens a sougenanntene Rout-Liicht-Distrikter ugebueden, déi vun den Autoritéiten toleréiert ginn. Sexaarbechter, innen, déi ausserhalb vun dësen Toleranzzone schaffen, sinn illegaliséiert a lafen d'Gefor vun héijen administrative Geldstrofen. Och an Däitschland ass Sexaarbecht am Fong legal, mee se gëtt op lokalem Niveau gereegelt. Dat heescht, lokal Autoritéite bezéiungsweis Stied kënne Restriktioune leeën, ob a wéi Sexaarbecht gemat ka ginn. Wa Sexaarbechter, innen ausserhalb vun dëse Restriktioune schaffen, da musse se mat Geldstrofen a potentiellem Prisong rechnen. Et ginn nëmme puer Plazen an Däitschland, Berlin zum Beispill, wou Sexaarbecht dann effektiv legal ass. Déi meescht aner Stied, also am Fong d'Majoritéit vun Däitschland, Reguléieren a beschränken Sexaarbecht wou a wéi se kënnen. Et ginn och puer Plazen, wou Sexaarbecht komplett illegal ass, well d'lokal Reglementer sou streng sinn. Ënnert neie Gesetzer mussen Sexaarbechter, innen sech ausserdeem bei den Autoritéite registréieren, fir legal ze schaffen. A Bordeller kënnen nëmmen ugemellt Aarbechter, inne bei sech astellen. Dëst bedeit, dass onregistréiert Sexaarbechterinnen elo illegal schaffen. Esou vill zu eisen dräi Nopeschlänner. Elo wëll ech Iech nach zwee Modeller virstellen, déi international relativ bekannt si fir hir legal Reguléierung vu Sexaarbecht. An dat sinn de schweedesche Modell esouwéi den hollännesche Modell. De schweedesche Modell bestrooft d'Freieren, bezéiungsweis Clienten. Dëse Modell leeft am Fong op d'Verbuet vu Sexaarbecht eraus. bezéiungsweis op hir Ofschafung. Dëst leeft dann am Endeffekt erëm drop eraus, datt Sexaarbecht an den illegale Beräich gedréckt gëtt, wat d'Aarbechtsbedéngunge vu Sexaarbechter, innen rëm méi onsécher mécht. Den hollännesche Modell leeft op eng Legaliséierung eraus. An Holland kënne Sexworker, inne sech registréiere goen an sou zum Beispill Steiere bezuelen.

Et gëtt natierlech nach vill weider Aspekter a Kritiken zu deenen ënnerschiddleche Reguléierungsmodeller. Ech hoffen, ech konnt Iech e klengen éischten Abléck ginn. Wann Der Iech fir déi ënnerschiddlech Reguléierungen interesséiert, gitt gären op d'Kaart vum Global Network for Sex Work Projects, der NSWP. Déi hunn ech Iech natierlech och op der Websäit an de Links opgelëscht. Dir kënnt se opruffen ënner nswp.org slash sex minus work minus laws minus map. D'Situatioun zu Lëtzebuerg D'Sexaarbecht zu Lëtzebuerg ass ab 18 Joer erlaabt. Dat heescht, si ass theoreetesch legal. Allerdings kann ee stroossebaséiert Sexaarbecht nëmmen a gewësse Beräicher a zu gewëssen Zäite maachen, nämlech op zwou Stroosse bei der Lëtzebuerger Gare tëscht 20 an 3 Auer moies. Sexaarbechterinnen, déi ausserhalb vun dësen zougeloossene Stroossen a Stonne schaffen, kënne festgeholl ginn an eng Strof vu bis zu 2.500 Euro kréien. D'Organisatioun bezéiungsweis d'Gestioun vu Sexaarbecht ass kriminaliséiert, wéi zum Beispill e Bordell bedreiwen. Am Februar 2018 huet d'Chamber e Gesetzesprojet ugeholl, deen als Zil huet, Clientë vu Sexaarbecht ze bestrofen, wann d'Sexaarbechterinnen Affer gi si vu Mënschenhandel, se als schutzbedürfteg agestuuft ginn, zum Beispill duerch eng psychesch Virbelaaschtung, oder wann se mannerjäreg sinn. Sexaarbecht ass zu Lëtzebuerg net entkriminaliséiert an och net als Aarbecht unerkannt. Wien sinn d'Sexaarbechterinnen zu Lëtzebuerg? Zu Lëtzebuerg sinn iwwerduerchschnëttlech vill Sexworkerinne migrantesch. Den europäeschen Duerchschnëtt ass zirka 70 Prozent. Eng Studie vum TAMPEP, dem europäeschen Netzwierk fir d'Promotioun vun der Gesondheet vu migrantesche Sexaarbechterinnen, seet, datt 2018 92 Prozent vun de Sexaarbechterinnen zu Lëtzebuerg migrantesch sinn. Ausserdeem gëtt et zu Lëtzebuerg e relativ héije Prozentsaz vun Trans-Sexaarbechterinnen. Den Duerchschnëtt, den europäeschen, läit bei 5 Prozent, zu Lëtzebuerg läit en tëscht 15 a 25. Wéi ech schonn an dem éischten Deel vun de Rubriken zu Sexaarbecht beschriwwen hunn, sinn rassifizéiert an transgeschlechtlech Sexaarbechterinnen besonnesch vun patriarchaler a rassistescher Gewalt betraff a sollten deementspriechend geschützt ginn. Dat passéiert leider duerch de lëtzebuergesche Staat net. Wou Sexaarbechterinnen allerdéngs Hëllef kréien, ass beim Drop-In vun der Croix Rouge. Den Drop-In ass eng Ulafstell fir Sexaarbechter, innen. Dëse Service vun der Croix Rouge gëtt et säit 1998. Hei kréie Sexworkerinne medezinesch, sozial, psychologesch a materiell Ënnerstëtzung. Si kënnen zum Beispill berode ginn zu administrative Problemer, wéi eng feelend Krankeversécherung oder Pabeieren, wéi och Wunnengsproblemer oder Erklärungen zu Gesetzer a Recht. Och mat physeschen oder psychesche Gesondheetsproblemer, wéi zum Beispill Sucht oder sexuell iwwerdrobar Infektiounen, kënnen sech Sexworkerinnen un den Drop-In wennen. Am Drop-In gëtt et déi noutwenneg Ausstattung, fir dass Sexworkerinnen d'Méiglechkeet hunn, sech auszetauschen, sech auszerouen, ze kachen, hir Kleeder ze wäschen an ze wiesselen. Ausserdeem kréien se hei all Dag Preventiounsmaterial, wéi zum Beispill Kondomer a wöchentlech Wäschdicher. Den Drop-In, sou steet et op der Websäit, déi ech lech natierlech och bei eis op der Websäit verlinkt hunn, setzt sech an fir d'Bekämpfung vu sozialer Ausgrenzung vu Sexaarbechterinnen. Zum Beispill organiséiert en Gesondheetspräventiouns an Impfcampagnen. Déi ugebueden Dingschtleeschtunge vum Drop-In sinn gratis, genausou wéi déi verdeelt Präventiounsmaterialien. Eng europäesch, bezéiungsweis EU-wäit legal Basis zu Sexaarbecht gëtt et net. Dräimol dierf der roden firwat net. Modeller fir d'Reguléierung vu Sexaarbecht op juristeschem Niveau sinn natierlech ëmmer mat dem gesellschaftspoliteschem Niveau verbonnen, well Gesetzer gi jo net am loftleere Raum gemeet a si beaflosst vun de gesellschaftlechen, medialen a politeschen Debatten. Wann déi Iech interesséieren, wéi gesot, lauschtert mol eng Kéier an den Deel I eran. Wéi een op der Map of Sex Workers Law vum NSWP gesi kann, Ginn et munch Länner, wou Sexaarbecht entre guillemets legaliséiert ass, wéi gesot zum Beispill an Däitschland oder an Holland, mee och a Peru, Bolivien oder der Türkei. Am Endeffekt ginn et nëmmen dräi Plazen, wou se effektiv entkriminaliséiert an als Aarbecht unerkannt ass, nämlech an Neuseeland an an zwou Regioune vun Australien. Déi heeschen New South Wales an Northern Territory. Et wier begréissenswäert, wa Sexaarbecht géing iwwerall entkriminaliséiert ginn a soumat ganz legaliséiert, fir besser a méi sécher a selbstbestëmmt Aarbechtskonditioune kënnen ze schafen. Och fir Lëtzebuerg wier dat natierlech begréissenswäert. Op der Websäit fannt der wéi ëmmer d'Quelle fir dës Rubrik. Ausserdeem nach puer weiderféierend interessant Videoen, déi ech iech erausgesicht hunn.

Den Cesas gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.